Hemmäňize salam. Bu günki düşündirjek temam derejeli sanlar. Derejeli sanlar öňem bir ýerde belläp geçipdik. Şu ýagdaýda ýazylýan ýazylanda aşaky sana esas, ýokarky sana dereje diýýäs. Bu näme diýmek manyny berýär? Bu näme manyny berýär? Derejede näçe ýazylan bolsa, aşakdaky esasy şonça gezek özüne köpelt diýmek. Mysal üçin, ikiň derejesinde alty bar bolsa, men ikini alty gezek özüne köpeltmeli bolýan. Indi okalanda nähili okalýar? Eger sanyň derejesinde iki bar bolsa, bu şu sanyň kwadraty diýip okalýar. Meselem, a kwadrat. Eger derejede üç bar bolsa, kub diýip okalýar, ýagny a kub. Eger şu ýerde iki bolan bolsa, iki kwadrat ýa-da üç kwadrat, üç kub, dört kub şeklinde okalardy. Eger üçden uly bolsa, onda sanyň derejesi aýdylýar. Mysal üçin, A derejesinde dört, A derejesinde n, bäş derejesinde bäş şeklinde okalýar. Indi haçanda bize şu ýagdaýda berilende men muny dereje şeklinde ýazyp bilýän. Seredeli näçe sany A bar? 1, 2, 3, 4 sany A bar. Onda men näme diýen? A derejesinde 4, Bir, iki, üç, üç sanym B bar, bu diýmek B-niň kuby. Indiki mysal on alty, iki sany X bar, ýigrimi ýedi, birem üç sany Y bar. On alty näme diýmek? On altyny isleseňiz on alty şeklinde, eger dereje şeklinde ýazjak bolsaňyz, ikiniň dördünji derejesi bolýar. Ikini dört gezek özüne köpeldeniňizde on alty çykýar. X-iň kwadrady. Aý. Ýigrimi ýedi näme bolýar? Ýigrimi ýedi üçüň kuby. Üçüň kuby. Birem ýigregiň kuby. Indiki e, misalymyz. Näçe sany z, z bar? 1, 2, 3, 4 sany z bar. Ýöne 1 otricatly bolan üçin jogap minus bolmaly. Ýagny z derejesinde dört. Derejeli sanlarda amallary ýerine ýetiremizde birnäçe bilinmeli formulalarymyz bar. Ýeke-ýekeden seredeli. Derejeli sanlar köpeldenimizde ilkinji seretmeli zadymyz esaslarynyň deň bolmagy. Eger esaslar deň bolan ýagdaýynda nädip köpeldýän? Diňe derejeleri goşan ýagdaýymda iki sany derejeli sany köpeltdigim bolýar. Mysala seredeli, esaslarym meňzeş, bäş, bäş. Onda men diňe derejeleri goşaýmaly bolýan. Onda jogabym bäş derejesinde bäş. Derejeli sanlarda amallary ýerine ýetiremizde birnäçe bilinmeli formulalarymyz bar. Ýeke-ýekeden seredeli. Derejeli sanlary köpeldenimizde ilkinji seretmeli zadymyz esaslarynyň deň bolmagy. Eger esaslary deň bolan ýagdaýynda nädip köpeldýän? Diňe derejeleri goşan ýagdaýymda iki sany derejeli sany köpeltdigim bolýar. Mysala seredeli. Esaslarym meňzeş bäş bäş. Onda men diňe derejeleri goşaýmaly bolýan. Onda jogabym bäş derejesinde Bäş. Eger dereje me Eger esaslar deň däl bolsa, onda ýa olary deňlemeli bolýas, ýa-da köpeltmek hasyllaryny tapyp, ondan soň hasaplamaly bolýas. Eger esaslar meňzeş bolmasa, men bu formulany ýerine ýetirip bilmeýän, bilmeýän. Indiki mysalymyz Esaslary meňzeş, onda dört derejesinde bir goşmak ýedi. Haçanda eger sanyň derejesinde hiç zat ýok bolan ýagdaýynda men oň derejesini bir diýip alýan. Onda jogabym dört derejesinde sekiz. Indiki ýagdaý, eger Iki sanyň köpeltmek hasyly ýaýyň içinde berlen we daşynda dereje berlen bolsa, onda şo derejem ýaýyň içindäki hemme sanlara degişli. Ana, şu ýerde men bir edip biljek zadym aýry-aýry şu formula görä etjek bolsam, üçüň derejesinde üç köpeltmek ikiniň derejesinde üç deňdir. Üçüň üçünji derejesi ýigrimi ýedi, Ikiniň üçünji derejesi sekiz. O-da deňdir. Ýedi sekiziň elli alty. Bäşi ýatda, iki sekiziň on alty. Ýatdaky bilen ýigrimi bir. Eger siz göni muny iki üçiň alty, altynyň üçünji derejesini tapanyňyzda-da ýene şu bir zada gelip ýetýäňiz. Ýöne bu formulaň berilmegi soňy bilen belli bir deňlemelerde ýa-da sanyň ýerine harplar berlen ýagdaýynda ulanma has amatly bolýan üçin şu wagtdan öwrenýäs. Indi bärde 3a-nyň kwadrady berlen. Onda men şu kwadrady içindäkiniň ikisine de degişli etsem. 3-iň kwadrady köpeltmek a-nyň kwadrady köpeltmek minus 2-niň kuby a-nyň kuby. deňdir. Üçüň kwadrady dokuz köpeltmek. Ilki sanyňkyny hasaplasak, minus ikiniň kuby minus sekiz köpeltmek. Ine, serediň, a kwadrat köpeltmek a kubba. Men şu ýerde e, şu formulany ulanyp bilen sebäbi esaslarym meňzeş, derejelerini goşan ýagdaýynda jogap alyp bilen. Onda ilki sanymyzy hasaplaly, sekiz dokuzyň ýetmiş iki. Položitel we otrisatel sanyň köpeltmek hasyly minus bolýardy. Jogap, sekiz dokuzyň ýetmiş iki. Ýetmiş iki. Köpeltmek anyň derejesinde iki bilen üçi goşan ýagdaýymda bäş bolýar. Indiki formulamyzda eger ýaýyň içinde derejeli san bolup, ýaýyňam daşynda dereje bar bolsa, men ýaýy açyp, derejeleri köpeldip ýazyp bilýän. Ana, mysala seredeliň. 2-niň derejesinde 3 köpeltmek 2 deňdir 2-niň derejesinde 6. Indi bärde Otrisatel sanyň derejesi jübüt, diýmek, položitel bolýar. Onda men göni üçüň derejesinde iki dördüň sekiz, ýagny üçüň derejesinde sekiz diýip ýazyp bilýän. Indikimiz bölmek bolan ýagdaýynda edil köpeltmekde derejem içindäkileriň ählisine degişli bolşy ýaly bölmekde-de e, derejem sanawja-da, maýdalawja-da degişli bolup durýar. Onda hasaplaly dördüň üçünji derejesi, bäşiň üçünji derejesi deňdir. Dördüň üçünji derejesi altmyş dört, bäşiň üçünji derejesi ýüz ýigrimi bäş. Indiki mysalym. A-nyň bäşinji derejesi, iki-niň bäşinji derejesi, B-niň bäşinji derejesi deňdir. A-nyň bäşinji derejesi, iki-niň bäşinji derejesi otuz iki, B-niň bäşinji derejesi. Mundan soňky formulam e haçanda derejede otrisatel alamat bar bolsa. Otrisatel alamaty ýok etmek üçin ilki etmeli zadym sanawjy bilen maýdalawjyň ýerini çalyşmak. Haçanda ikisiniň ýerini çalyşamda derejäm položitele öwrülýär we položitele öwrülenden soňam buda näme diýmek bolýar içindäkileriň ikisine-de degişli diýmek bolýar. Mysala seredeliň. Mysalda, ilki otrisatel alamaty ýok etmek üçin men maýdalawjy bilen sanawjynyň ýerini çalyşýan. Derejede iki. Ondan soň şu ikim hem üçe hem dörde degişli diýenki formulama görä. Üçüň kwadrady deňdir. On alty gatnaşan dokuz. Isleseňiz garşy duraba öwrüp bilersiňiz. Indiki mysalym, otrisatel ýagdaýy ýok etmek üçin sanawjy maýdalawjyň ýerini çalşaly. A-nyň kuby derejede dört. Indi ýadyňyza düşýän bolsa, derejem şuňa-da, şuňa-da degişlidi we ýaýy açan ýagdaýymda men içinde we daşynda dereje bar bolsa, köpeldip açýardym. Onda iki köpeltmek dört diýip açýan, sekiz bolýar. Üç köpeltmek dört diýip açýan, aň derejesinde on iki bolýar. Bölmegi nähili işleýän? Bölmekde esas seretmeli zadym esaslaryň meňzeş bolmagy. Esaslar meňzeş bolsa, onda derejeleri aýryp men bölmek e, amalymy ýerine ýetirýän. Mysala seredeliň. A-nyň derejesinde 5 aýyrmak 3 deňdir. A-nyň derejesinde 2. Indiki mysalym e, x Iki. Aşakdakyda hiç zat ýok, ýok bolsa biz näme bir bar diýip alýardyk. X-iň derejesinde bir, ony X, X derejesinde iki, aýyrmak bir, köpeltmek Y, üç. Indi bölmek bolan üçin aýyrýas, nämäni aýyrýas? Minus ikini aýyrýas. Onda jogabym X ikiden bir aýyramda bir galýa, bir ýazylmaýa. üçden minus ikini aýyran ýagdaýymyzda iki sany meňzeş alamat bir ýerde gelende plus bolýar diýipdik. Onda bu näme bolýar? Y derejesinde 5 bolýar. Ýa derejeli sanlarda goşmak, aýyrmak nähili edilýär? Goşmak, aýyrmak köpeltmek bölmegi görä biraz çalşyrymlyrak bolmagy mümkin. Haçanda meňzeş derejeli sanlar we öňündäki koeffisiýentler tapawutly bolan ýagdaýynda meňzeş derejemi ýaryň daşyna alyp, öňündäki koeffisiýentler bilen amalyny ýerine ýetirip bilýän. Şu ýerik seretýäs. Iki a kub, dört a kub, biram a kubyň özi bar. Onda meňzeş sanym, meňzeş harpym bu ýerde a kub. Ýaýyň içinde 2. Bärden a kuby ýaýyň daşyna çykarymda näme galdy? 2 galdy. Bärde goşmak bar. Bärden akuby daşyna çykaramda, dört galýar. Bärden akuby daşyna çykaramda, minus bir galýar. Onda hasaplasak, iki bilen dördi goşsak, alty, biri aýyrsak, bäş. Bäş a kub. Indiki mysalyma seredeli. Indiki mysalyma seredeli. Meňzeş derejeli san haýsy? 2 derejesinde x. 2 derejesinde x hemmesinde 2 derejede x bar. Onda iki derejede x-i ýaýyň daşynda ýazanymda, şuny ýaýyň daşyna alamda üç galýar. Goşmak. Muny ýaýyň daşyna ýazanymda dört galýar. Goşmak bäş. Aýyrmak on bir. Deňdir. Üç goşmak dört ýedi. Goşmak bäş on iki. On ikiden on biri aýyrsak bir. Bir köpeltmek iki derejesinde x. O-da bir islendik sanda köpeldenimizde ýene özi bolýany üçin jogabym iki derejesinde x.